кирәк ул.
Тырышып эшләргә кирәк ролем. Шәкендә көчләп этәрмәй бу эштә туган хис белән эштәге көч этәрә.

Алган хәнәреңә хилафы китермәскә, тугры булып кылырга кирәк. Үз эшендә эшләү сорала миңа калса. Менә мин искә төшерәм Марсель Хакимовичны, мастербыз булды, курс җитәкчесе иде. Ул бәлкем Станиславский тарафыннан әйтелгән сүз булгандыр. 95% эшләү тырышып үз өстендә. 5% аның сәләт дип әйтелгән мин. Менә шул. Сездә аның ничә проценты сәләтнең һәм ничә процент тырышлык?

Мин яратам үземә ышанып сүзләрне бутар пример алынса буталмаска менә шуңа күрә мин теге читкәрәк барып сүзләрне кабатлый йөрим или тагын әзрәк үземне кыздырадыр инде шул вакытта килеп замечание ясыйдыр инде Берсе тагын уйный, уйныйсың, үзеңне әнә чыгасың да хәзер уйныйсың дип, шундый замечаниелар бирәләр. Штуен тагын әзерлексез сәхнәгә мин чыга алмыйм. Шуңа күрә Шулмаса хәким ишеткән фикер белән әйтеп калдырган безгә үзе әйткән үз өстендә эшләү. Юкмаса. Менә шул теге эшләү нәтиҗәсендә аның сәләт тә барлыкка килә торган дөресдә шуңа син Сәләтең дә, талантың да күренеп торгандыр. Шулай да үзем мин. Үземне мактарга яратмыйм бер дә.
Шулай да сезгә Илгизәр абый театр җене кайчан кагылды?
Ул мәктәптә укыганда, җиденче классларда. Беренче вакытта мәктәптә драма түгәрәге эшли башлады. Шунда көтмәгәндә килеп чыккан әйбер инде. Шул җитәкчебез Әнвәр абай Ахмануллин чакырып алып, шунда әфтек дип йөртәдер ие. Колын гына Китап. Шунда сценарийлар бар иде, шигырьләр, хикәяләре. Вот шуннан э, хәтерлим беренче театр спектакльдән үзек, аннан соң чаткылардан шул үзек бар иде, шуны укытып каратты инде. Шуны укытып каратты да, Тырышыбрак. Ул вакытта да тырышып укып чыктым. Ярым менә моны бусын күчереп ал, бусын күчереп ал дип, миңа заданиесен бирде дә, шуннан әкрен генә, әкрен генә шул драма түгәрәгенә йөреп, Ул миңа менә мин үземнән әйтсәм, сәхнәгә беренче мәртәбә чыктым. Тамашачыларның теге спектакль беткәч дип әйтик инде, кул чабулары шул хәтле рәхәт булды. Э, баштан яшенкә кенә узып керәм әйтәм. Бу Безгә моны кул чаба бит халык. Менә шуның теге шактый еллар шуның рәхәтен табып, спектакль уйнаганнан соң дип әйтим мин. Э, шуның белән куанып, куанып, куанып эшләдем. Ә хәзер инде шактый еллар узгач, олай гына түгел. халыкның кул чабуына канәгатьләндерми. Әгәр дә халык сиңа кул чаба икән, ни өчен чапканын белергә тиеш, аңларга тиеш дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дөресендә барыбер эшләүне туктатмадым. Ә Илгизәр абый, ә менә беренче театрны искә алдыгыз. Э, анда нинди роль башкарган идегез? Фатих роле. Теге Биби ана керә бит. Әйе, әйе. Анда теге хезмәтче Фатих роле. Шунда уйнадым. Ә Шаткыларда э, старосты Дәүле роле уйнарга туры килде. Ягъни теге әле вакытта укучы бала булсам да Бик рәхәтләнеп уйнадым мин аны.
Менә бездә дә бит э, театрда әле күптән түгел генә беренче театр куелды. Э, шул спектакльне караганда искә төштеме шул шо яшьлек еллары?
Әлбәттә, әлбәттә, ничек булыр икән, нәрсә булыр икән дип

анда теге динамикасы туктатамы нәрсәме яны анысын күрмәдем фотосына
Илгизар абый, сез бит 57 елда Казан шәһәрендә туып үскәнсез. Шулай бит? Сезнең э, балачак еллары, яшүсмер еллары шундый э, бигрәк тә шәһәрләрдә ул Шундый коммунизмның котырган вакытына туры килгән бит инде. Бер тел, бер халык дигән лозунглар булган бит инде партия. Шул вакытта менә сез үзегезнең идентичностьны дип әйтик инде үстәнгәнлекне ничек саклап калдыгыз һәм татар артисты була алырлык дәрәҗәдә? Телне дип әйтәсең. Әйе.
Беренчедән
эш ахыры тусам да Киров районында. Ул минем торган җир урысча ягод и слобода, татарчасы җиләкле җиләк бистәсе дип аталалар. Бездә нәкъ алда кебек үзебезнең йортлар белән торалар. Һәм анда шулай нишәдер кирәк. Нәкъ авылдагы кебек урамнар. Менә безнең бер урам минем әти белән әни Кама тамагына. Шушы күрше йортларда, күрше авыллардагы я авылдар, авылдашлар яшиләр иде. Минем теге үз йортлары белән торган балалар Татар балалар дип әйтегендә. Балалар бакчасына йөргәннәрдер. Ә минем әтинең әбисе бар, э, әнисе бар иде. Вот. Ул безне карады инде. Әни белән әти эштә чакта без аның э, тәрбиясендә үстек. Татарча. Балалар бакчасына йөрмәдек. Э, аннан соң без дүрт бала идек гаиләдә. Мин иң кечкенәсе. Ике апа, бер абый. Алар Кеш районында 113 мәктәптә укыдылар. Татар мәктәбе. Бер рус теле юк, рус класслары дигән кебек, русча укыту юк. Менә алар укыдылар. 64 елда инде инде шунда. Шул мәктәпкә бардым. Русияне аны теге бергә уйнап үскән бер рус малай бар иде. Шуңардан гына нәрсәдер генә өйрәнә башлаган вакыт. Күбесенчә йөрәгрәк. Русча мин мәктәптә өйрәндем. Быелдан да шәхсән гел татар теле, гел татарча, гел татарча. Шуңа күрә мин кайбер тапшыруларда урысчара булса бармаска тырышам, әйми дә монда акцент, әйтәм, аны уңайсызланам дип. Әлбәттә, менә бер нәрсә булды. Бибинур киносы төшкәндә миңа Юрий Николаевич Фитинг, э, Петербург режиссера, уполномоченный бирделәр. Кинопроба ясаган вакытта карыйм, теге

Ятлады мине бик әйбәтләп. Съемка бетте. Мин шатланып торам, әйтәм, менә бу түзгәндер инде минем болай русча сөйләгәнгә. Озвучкага мен әйтәм, мин килмим инде, башка кеше була торган. Юк, син үзең буласың. Әлбәттә, мин моңа эчтән генә шатланып сеңеп куйдым инде. Әйтәм, димәк, бары урысча акцентым булса да бу миннән озвучкасын да миннән эшләтә инде дип шуңа күрә мин гел татарча гел татарча
Илгизәр абый, ә менә э, студент елларыгызны искә алсак, менә Марсель Сәлимҗановта укыдым дидегез. Шулай бит инде? Марсель Сәлимҗановны ничегрәк искә аласыз ул, ул елларны?
Шәхсән татарның иң талантлы режиссер иде. Э, драма куйса да, комедия куйса да, режиссер була бик, бик талантлы кеше иде. Менә э, әйтәм бит аның бер сүзе истә калды менә без ул вакытта театр училищесын бетереп киләдер кебек өченче курста булгандамы белмим җае килеп белмим бездән теге канәгать булмыйчадыр теге безнең әзерәк ялкауланганны күрдемедер шул вакытта әйтте әгәр менә ди Шушы курстан өч кенә студент артист булып эшли икән, эшләп кала икән, менә мин тынычлап уялам, үземнең вазифамны башкардым дип. Шундый сүзләр. Менә әгәр дә ул Исән булса, исән килеш күрде инде ул минем театрда эшләгәне. Ул бик канәгать булган бар иде. Һәм нәм әйтәсе килә. Мин дә аның сүзенә шушы әйткән сүзгә тугры булып калырга тырыштым да инде.

Тормыш
Зөфәр Харисов.
Зөфәр Харисов физкультура бетерде ул. Режиссер бүлеген. Без аның белән шул инде физкультурага кереп караган идек шул вакытларда. Ләкин Әйтерәгерәк, алдыга шөкер дип әйтсәм дә була, мин анда керә алмадым. Шуңа күрә мин игълан биргән вакытта театр училищесына шушы Марсель Хәкимович җитәкчелегендә набор башланды. Шуңа күрә аның белән шул вакытта танышып калдым. Аннан соң, мына әйтәм, бетергәнчтен театральныйны күбебез Театрларга китешкә. Ул Минзәләдә, Әлмәттә, яңа ачылган кебек Чаллы театрында. Аннан соң хәзер кем олыгаеп пенсия чыгып китте. Әлмәттәге артистлар Казанга кайттылар да башка эшкә үк киттеләр инде алар. Һәр кешенең үзенең бит инде теләге. Эшләсә яңаны эшли, эшләмәсә яңаны эшләмәс. Теге монар күбрәк шайтан илагандыр. Без шул хәмәр белән калдык.
Ә менә үзегезнең Тинчуринга килгәнне хәтерлисезме? Ничегрәк булды Тинчуринга килү? Сез бит әле Минзәләдә дә бераз эшләп алгансыз. Минзәләдә мин Армия кадәр шул направление белән бардым. Мин армия китәсе бар иде, мин әйтәм, инде теге училищене бетергәнне военкомнар көтеп торалар иде. Төзәтүслек белән. Низәрәгә бардым да мин бер атна үттем икән, миңа шалтыраттылар. Өйдән повестка килде, Комиссия үтәргә торды шунда. Тегеләй Гомираннан инде гафу үтенеп, рөхсәт сорап алардан Минзәләдән киттем мин. Ул ике ел армияне хезмәт итеп кайткач, 80 елда августларда килдем мин Кремль театрына. Мин зарланмас идем. Килде миңа рольләр була башлады. Иң беренче роль минем Макаенокның э, трибунал спектаклендә мин Володяны уйнадым. Аннан соң тагын монда җегетләр юк иде. Җегетләр. Миңа шул җегетләр роле күбрәк эләгә башлады. Ана хуҗаның сыртында Любовь подвязанный менә куелды. Шунда Нормально. Әйбәт. Рульләрдән мин теге бушап тормадым. Шул елларда ук. Ләкин бер әйбер әйтәм. Шундый кызык хәл булды. Бер аның сүзе дә юк инде. Бер ике җөмлә бар икән инде. Кырган тугайларыма керә туры килде. Минем ике ел үзлегеп торган вакыт. Вот сүзен бирделәр дә ялклагандай кебек булдым инде. Кердем. Аяк та, куллар да калтырый башлады. Белем ишек әйтеп бетергәнмедер ул җөмләләрне. Аннан соң спектакль беткәч җиттеләр инде артистлар. Син нәрсә нәрсә булды синең белән? Күзеңә чыкканы юк. Борыныңа котыр идер дип шундый көлүчеләр булды.
Ә менә үзегезнең остазларыгыз дип кемне атый аласыз Тинчурин театрында?
Минем Наил абый Шәйхетдиновны искә төшерәс килә. Менә узларда инде ул теге комик рольләр уйнап дип әйтимме, популярлашып киткән иде. Карасаң аның уйнаган спектакльләрендә гел комик рольләр. Һәм Мин аның белән ней Хуҗаны сырттым спектаклендә. Мин аның инде теге кызының җегете булып уйнадым, ул үзе Хуҗаны сырттым уйнады. Менә шул вакытта мин игътибар иттем. Ул уйнаган ролендә мені тамашачы тамашачыга кайбер сүзләрне шулай иттереп җиткерәдер иә халык шул сүздән көлә башлыйдыр иә менә Теге ул хәтле кирәкле сүз дә түгел ул. Менә менә шулай итеп кенә әйтеп куя, халык көлә. Менә мин шул вакытта аңа кызыгып карап торадыр идем. Карам әйтәм, менә шушы әйберне әйтәм, үземдә булдырырга икән дип. Менә мин Наил абыйны әйтер идем. Аның белән шактый гына нарсын әле теге бакыйлыкка күчкәнче дә аның белән уйнарга туры килде. Гайфи бабай өйлән давай спектаклендә гомум очрашып торды без аның белән спектакльләрдә. Ә үзегезнең сагынып искә алган кайсы спектаклегыз бар?
Мин сагынып искә алам, уйлап куям, әйтәм, хәзер миһаны башка төрлерәк уйнаган булыр идем дип. Э, әлбәттә, ул хәзер мин аны уйный алмыйм. Анда Илюха Подвязовина мин герой уйнадым, герой җегетне. Әйбенна, ул вакытта әле чәчләр дә бар. Яшь егет, менә мин хәзер башкачарак, бәлкем көчлерәк итеп тә уйнар идем. Мин аны гел искә алам. Э, бу гына түгел, инде гафу итегез, 40 елдан артык уйнап, төрле рольләр булды. Менә теге салып искә алганнар. Э, Роман Солнцевның Флен карт башлыйлар, карт сабыйларда. Шуны мин искә алам. Аннан соң э, тагы менә шушы еллардагы куелган спектакль. Без барыбыз да кешеләр. Аны мин ярап зур да түгел. Ләкин язылышы буенча шул э, не уйнарга материалы бар иде. Менә аны бер генә кереп чыгам. Улым белән очрашам. Шундый момент, я менә шул хәл яралтып рәхәтләнеп уйный торган. Кызганыч. Зак бармады. Аннан соң Нидә Йосыф Зөләйха спектаклендә менә сәүдәгәр роле Мысале китсәң бар инде ул, менә кыскача шушы рольләр истә.
Э, Илгизар абый, сез үзегезне татар әдәбиятын яхшы беләм дип саныйсызмы?
Юк, ул дис килми. Теге 17 елга якын балалар белән эшләдем мин. Балалар үзәгендә. Әлбәттә, анда мин алар белән спектакльдән өзекләр дә аларга туры килде. Яз көне җитсә, яз көне җитә башласа, анда теге Муса Җәлилнең, Габдулла Тукайның шигырьләрен өйрәтергә туры киләдер. Шуңа күрә Аларның шигырьләрен бик уята белмәсәм дә, аларның иҗатларын беләм. Теге шигырьләрен һәрберсен э, Муса Җәлилнең дә, Тукайның да шигырьләрен өйрәтергә туры килгән иштем. Э, аннан соң яшь вакытта мин теге мәктәптә Тукай ролен уйнаган идем. Менә мин аны уйнарга хыялландым. Театрда ләкин насыйп булмады. Шуңа күрә Тукай миңа бик якын. Э, әлбәттә, теге белмим, э, Мактана алмыйм дип әйттем әйтемдә, ләкин без артистлар, без үзебезнең татар язучыларын, татар драматургиясен белергә тиеш.
Ә, соңгы арада укыган нинди әсәрегез менә бар?
Соңгы асар мин менә мәктәптә бер мәктәптә чакырганнар иде Муса Җәлил турында сценарий язылды, менә шунда булышмассызмы дип. Арты артистлар белән эшләргәме. Вот. Менә шул вакытта мин Хәзер Муса Җәлилнең яңадан бер кат биографиясен карап килеп чыккан идем. Әлбәттә, укырга минем теге рәсем ясагачтан вакытны шул якка борам. спектакльдагы театрдан тыш гомумән менә шушы муса җәлилнең яңадан автобиографиясен карап әйтеп өйрәнеп искә төшереп алдым инде анда шул муса бер рольдә бирмен дип әйткәчтән инде менә аларга еш килеп чыга
менә рәсем ясый дип әйттегез үзеннән үзе шул темага күчик әле сез бит әле рәссам да Рәсәм рәсәм теге профессионал түгел инде без шәдеп әйтергә кирәк ул кайбердер урысча хобби була теге буш вакытта берәр төрле шөгыль белән шөгыльләнүче дигән кебек ана мин шул рәсем белән мавыгам күптәннән күптәннән үземне белә башлаганнан бирле кулыма карандаш тотканнан бирле башта теге Мәктәптә укыганда төсле карандаш кына булса тора-бара ул гуашка күчте, аннан соң инде хәзер хәзерге вакытта акрил белән ясап маташам.
Илгизәр абый, рәсем ул башта күңелдә туамы, әллә кагазьдә генә туамы?
Күңелләре ул менә теге әйтәбез бит инде, менә театрда мин эшлим, эшлисез килә бу эштә, театрда эшлисез килә. Менә анда да, монда да шул эштә ниндер теге шундый вакуум барлыкка килә. Үзенә үзе менә шушы ниндер энергетика дип әйтим, менә чыгарак кирәк. Шундый теге рәсем ясый белгәчтен, картина ясый белгәчтен, Назар менә аны каядыр уже чыгарасы килә. Аннан соң теге темасына килгәндә аның хәзерге вакытта фотога да төшереп була, телефоннары бар. Бакча менә минем бакча Түбән Асланда, анда барганда да, кайтканда да рәсем ясар өчен, картина иҗат итәр өчен табигать бик әйбәт, бик матур табигать. Кай вакыт ана хәзер шул интернет бар, аннан карап алам да, теге фотографияләр матур табигать Төшерелгән фотографияләр бар. Шуны зурайтып, шуны ясап куям. Бу кайвак шулай үземдә дә туа андый темалар. Шундый бер ним бар минем. Төшне ясап ыргыттым мин, төштә күргән әйберне. Нәрсә күргәнегез?
Менә э,
шундый бер нәрсә күрдем мені теге диңгездән чыгарып ташланганмын диңгез яр кырыенда ятам ә өстә ике кырыйда шундый зур кап кара биек кыя и һәм каршымда ай түгәрәк ай менә шуны мин ясап куйдым аннары торгач уянгач Шундый нәрсәләр дә килеп чыга кайвакыт.
Илгизәр абый, менә көз узган көздә сез Ядәш спектаклен чыгардыгыз, бабай ролен уйнадыгыз. Э, бу Ядәш спектаклен искә төшерик әле бераз. Сезнең бабайыгыз менә шушы бабайны уйна, уйнаганда татар бабайлары өчен сездә кимсенү булмадымы?

Син вот давай тикенә уйныйсың дип тә мин көтеп йөри башладым. Кайчан сүз бирер икән дип. Сүз юк. Мәйтәм, кайчан сүз була. Конечно, не будешь говорить. Мәйтәм, ничек? Ул ди минем ди сугыштан кайтканда ди әт, аның дәвәтинең ди колы юк иде. Ишетсәң ди бер кулың булмаячак синең дип.

Образ буларак инде мин аны үземә ясый башладым. Рәт. Аннан соң менә анда теге Рахим Кулов җырлый сәхнә әйләнгән вакытта теге кафе сценасында инде минем анда шул серләрен сөйләгән теге драматизм сөйләгән тормышы күз алдына килә рәхим куловны бик яратадыр идем габдулла абыйны алтмыш бишенче елларда җитмешенче елларда бик шуңа популяр җырчы артист менә шул нәрсәләр минем искә төшә инде Теге шуның белән мин буш утыра алмыйм сәхнәдә. Шуңа күрә шуны уйлап, шуның белән яшим дигә кирәк. Инде теге фикер, инде спектакль турында фикер сорауыгыз. Әгәр дә мин гади тамашачы булсам, мин моны карар идем. Шул еллардагы тормышны күз алдына китерер өчен мин дусларны чакырдым махсус. Бер 5-6 кеше. Мен әйтәм, менә нинди фикерегез булыр дип сезнең. Мен әйтәм, сез дә минем яшьтә хәзер. Фикерегез ничек булыр әйтерсез. Гаҗәпкә каршы аларга бу спектакль ошады. Ошады диделәр. Без карап утырдык шул вакыттагы үзебезнең нәрсә булган Казанда. Нинди заманнар булган дип искә төшереп дип карап утырдык дип. Шундый фикер булды. Начар дип берсе дә начар дип әйтмәде. Казан кешеләр. Илгизар абый, хәзер бит менә Сәрдәр Таһировский белән сез Турандык спектаклен әзерли башладыгыз. Сентябрь аенда премьерасы. Сезгә тагын роль бирде режиссер. Бу спектакль ничек башланып китте?
Нидән менә пристройда җыелдык бит инде. Башта аптырадык. Сәрдәр үзе кемгә ишетә. Ничек була икән дип, аннары кереп, зур телевизорны күргәчтен, Сәрдарның үзен күргәчтен, безгә теге онлайн аркылы дип әйткәч инде, белмим миңа алай эшләү теге әйтмәс идем, нәрсәгә алай итеп эшлибез дип эшләп карыйк. Кызыклы тоела.
Илгизәр абый, 65 яшьтә сез уйнарга курыккан рольләр бармы? 65 яшьтә.
Уйнарга курыккан менә бүген. Сезне куркыткан роль бармы бүген?
Әгәр дә режиссер сиңа рольне ышанып тапшыра икән, Димәк, режиссер сиңа ышана дигән сүз. Курку ул һәр рольне. Менә мин санап чыгардым 90 роль. Һәр рольне алганда да уйнардан курку Буладыр иде. Алгач та укып алган вакытта бик күңелле эшли башлагачтын тәнә ярар, алдан мана монда мин нәрсә күрсәтермен икән, кешене нәрсә белән шаккатырырмын икән дип уйлый башлыйсың. Аннан соң Күпме шушы шул кадәр роль уйнап, аны кабат үсә килми. Менә кабатлаудан мен куркам. Менә шул ә, теге роль биргәч, режиссерына роль бирде, ышанып тапшырды. Бу бер үзеңә яшәү түгел, синең белән режиссер да ши.
Илгизәр абый, менә сез э, нинди күренекле кешеләрнең сүзләрен, высказываниеләрен яратасыз?
Алай высказываниеләрен дип ул эшләү вакытында я берәр шундый ничек әйтим ситуация дип әйтимме шул вакытта искә төшә миңа күп очракта әтинең әйтеп калдырган сүзләре менә шундый шундый булганда болай мә мәсәлән менә
Менә вот теге гади генә әйткәндә әйтәдер иде. Эшләгән чакта киемеңнән көләрлек булсын. Чыккан чакта кеше янына киемә, киемеңә карап кеше көнләрлек булсын ди.
Бик э, гыйбрәтле сүз. Мин теге без бит яшь вакытта колакта башта калса, кола калмаса юк, онытабыз. Аны без нәрсәгә моны әйтә инде дип әйтергә э, вакытта уйлыйбыз әйткән бездер. Ә Үзең өлкәнәя башлагач, хәр эшләгән эшеңдә шушы әтиеңнең әйткән, әниеңнең әйткән сүзләре искә төшә. Аннары уйлап куябыз, ә, менә борынгыларның мәкальләре, әйтемнәре куян килеп чыкканын без шунда аңлыйбыз. Оказывается. Тагын бер шул сүзе бар иде, теге берәр нәрсә эшлибез дә, әти күрсәтә инде миңа, миңа аны эшләргә ничек. Менә каян белдең дип сорасалар, әтидән белдем дип әйтмә, үзем белдем дип әйт. Шундый сүзләрне теге ярым шаяру сүзләрне әйтеп калдыра хәтердә.
Ә үзегез балаларны, оныкларны ничек тәрбиялисез менә?
Хәзерге оныкларны тәрбияләү авыррак инде, аларның үз үзләренең фикерләре күпне бар. Үзләренең фикерләре карап торам мин оныкка. Әйтәм, мин акыллы түгелме ул хәтле, или мәктәп карап мин шул хәтле акыллымы дип. Шундый сүзләрдән. Әле менә теге өченче класста укый. Белмим, миңа карапмыдыр. Театраль кружокка йөри. Анасы әле менә ике мәртәбә җибәрде. режиссер булырга теләге бармыдыр үзе сүзсез сценарий эшләп телефонын куйган бер читкә үзе тегендә уйный режиссер кереп әйтәм мин аның чагында алай эшләми дер инде былай теге уйнавын уйный дер инде тек сугыш шундый ниләр инде теге телевизорда күргәч сугыш теге атышып дигән кебек шундый Моның бөтенләй зурларча бу үзен режиссер хис итеп, хис итеп, артист булып уйнавына менә мин гаҗәпләнгән бар, гаҗәпләндем.
Чыгар микән тагын бер татар артисты режиссеры?
Әгәр дә иренмәсә. Әгәр дә йөрмәсә, ул чапкы югалмаса, чыгар теләге булса, югалмаса теләге. Ә ул инде әнә мәктәптә әнә шунда итеп теге ергәрәп алдым. Не буду дип әйтсә, урысча. Күрә Үзенә карасыр, үзенә караш. Ана көчләп кешене андый эшкә тартырга кирәкми.
Илгизәр абый, менә 65 яшьтә үзегез нинди өметләр, хыяллар белән яшисез бүген?
Өметләр, хыяллар. Хәзерге вакытта без Кешегә теге туган көн белән котланган вакытта иң беренче сәламәтлек телибез бит. Акча да түгел, ни дә түгел. Сәламәтлек булса, барысы да булыр дибез. Шуңа күрә Алла бирса, сәламәтлек булса, Алла таба

Күрешкәнчегә кадәр Илгизәр абый сезне сәхнәдән күргәнчегә кадәр. Рахмат.